Mama mamukaze. Ndamuka kwa kunoka kunge makurwisana ndo chiiko naye mwana. Ah, ndati pamwe kamakarara zvimwe ndikanatsonoka zvine simba ndokuti mutonzwisisa. Aiwa ka ubva unoka ka uchiita fanika zvacho. Zvokunge takambotukana. Hm? Tsika dzako dzofanirwa kureruka handiti mwanangu. Ah, alright. Eh. Sorry zvimwe papotse. Eh, mufunge MP mama ka. Ndangoti ndimukire kuno kumakuseni. Neziruma akafambisa shoko mureni rekuti maada kuunza mbeu kuvanhu eh. sezvo mvura yatanga kuita se kunaya ndizvozvo. Saka inini manje sa mother wevecommunity mm. ndakafamba ndichinyora mazita sezvamakatuma nhume ndezvo eh, eh. ukagona saka mumazita umu mambazondiona mudzimba zvoona Hmm. Zvandaiona mudzimba. Eh. Ah. Inini mama ka sokuona kwangu ndikuona kuti mbeu dzakuda kupa vanhu zvedzi hmm. kuti ungowapa zviri nekuti vanhu vagara vakarongeka kudai. Inini ndaifunga kuti kana mazounza truck rembeu rosvikira kumba kwangu then inini ndini ndiri kuziva vanhu vanotambura ndini ndiri kuziva vanhu vasiri kutambura ndopa inini ndini ndokondrobita ndichipa vanhu mudzimba nekuti vanhu ka vanhu mama ndichiona mazita kudai ka handiti muri kuona amai suzeni amai suzeni vane mwana wavo vari kuzvikini akatobva kutumira masaga embewu andakaona ari mumba mavo izvozvo asi pamazita ekunyorwa futi mbeu varipo handiri mukuona mama inzwa mwanangu inini semutungamiriri handisarudze kuti uyu akazenge ari kuuk here uyo anosenza pai uyo anodii mhuri yangu imwe chete ndinoenzanisa kudai level yemunhu wese ari muzimbabwe munomu inenge ingori level imwe chete hakuna ari kunzi zvakati ari kunzi zvakati otherwise iyeye akastruggle kuwana wochinhu chaainacho ari kutotambudzika izvozvi but aane chimwe chinhu handiti urikuzvinzwisisa eh, saka inini handisi mp ane chikopokopo handisi mp wekurwisana nevanhu handisi mp wekudzvanyirira vanhu wazvinzwa mama hatisi kudzvanyirira ah, ah. asi kana munhu ane zvakafanira ka timutundidzire inzwa mwanangu vashanda negoda hapana kwaunosvika chitondipa bhuku irore ndipe bhuku hauchatobata bhuku iri ndakutoripa madha bhuku iri ndakutoripa madha kudzi madha vakatanga kugara muno muraini manje manje chibuda chibuda mugedhi mangu ndiri kupa madha kudzi because ndo vane tsitsi nevanhu iwe hauzive zvinoshanda pavanhu iwewe get out oh inda une mweya wasatani iwe saka kutaura vanhu get away get away oh unoda kuti tiite zvechitsotsi pambeu iri iri kupiwa munhu wese wenyika yese get away man inda uine hunhu hwakaipwa kudaro iwewe inini handidhile nevanhu like that ah uskwetaira mhani uri kuda kundidzidzisa zvinhu zvisiri izvo indakaitwa mutungamiriri wedunhu rese ndiri mp wemunhu wese handipo pakuita segregation ye unakazenge unakazenge nonsense get away mhani ha vanhu vakaipa vakomana vanhu vanodzosera zvinhu zvese zvinenge zvarongwa mumasure chese chinhu chiri chese changorongwa nehurumende ivo vari pasi vari kuda kuchidzikisira chete kuda kuti zvikozonzi yakaipa yakaipa chete hurumende ah achambori bata